Ministru, f'mistoqsija 5589 saqsejtek fuq it-traffic lights fit-triq it-Tiġrija il-Marsa Ħamrun. Liema traffic lights huma imsattrin għall-użu tar-residenti u inti weġibtni li da għas-sigurtà tagħhom. Tista' tispjegħli kif din tinkwadra fil-politka li titkellmu fuqha li tħeġġu n-nies joħorġu mill-vettura u jimxu jużaw ir-rota meta s-sign tat-traffic lights qed nagħmluhom għall-użu biss ta' vetturi kummerċjali u l-unika alternattiva li għandhom ir-residenti hija mixja ta' 500 metru illi fiha jridu jaqsmu triq arterjali minn fuq pedestrian crossing li ma fihiex traffic lights. Infakkrek da fil-kuntest illi ħmistax ilu f'dan il-post inqatlet, ittajret, inqatlet persuna wkoll frott dan ix-xogħol. Grazzi. Il-Ministru Aaron Farrugia. Mela,
qed nitkellmu dwar Triq il-Ħiġrija l-Marsa. Hemmhekk kellna fil-snin li għaddew diversi aċċidenti illi wasslu għal konsegwenzi koroh għall-pajjiż. Nista' ninfurmakom li hemmhekk fis-snin li għaddew kien ikun hemm medja ta' madwar 280 crossing kuljum. jiġifieri fit-triq illi hemm riskju kbir ta' periklu, kienu jaqsmu madwar 280 darba kuljum, bil-konsegwenzi illi wieħed jista' jobsor. F'dik it-triq ukoll hemm entitajiet kummerċjali fit-trejqa biswit Triq it-Tiġrija, illi bilfors iridu joħorġu minn hemm, jiġifieri l-vetturi minn hemmhekk ma jistgħux itiru, jinqatgħu mill-art, u jtiru bħal xi ħelikopter imma joħorġu ġo dik it-triq triġija illi identifikajt tajjeb inti. U allura dak illi Infrastructure Malta pproponiet dak iż-żmien, bagħal, kien illi jkun hemm lights apposta illi jagħmlu użu minnhom il-vetturi kummerċjali biex joħorġu minn dik it-trejqa għal triq it-tiġrija għaliex bilfors idu joħorġu u allura l-alternattiva tkun illi l-lights ma jintużawx, jaqbdu joħorġu kif ġiġi u jkollna straġi wara l-oħra. In-nies li kienu jaqsmu qed intuhom il-faċilità illi jaqsmu b'mod iktar sigur minn triq illi jgħaddu biswit, jiġifieri l-400 metru illi tkellimt fuqhom inti. Jiena ġej minn dak id-distrett, jiġifieri naħseb illi iktar minni ħadd ma jista' jitkellem dwar din l-issue illi għandna. Kelli laqgħat mas-Sindku wkoll tal-Marsa fejn proponejt għaliex jiena n-nies smajthom illi ladarba dawk il-persuni jixtiequ forsi jagħmlu użu inqas minn dawn l-400 metru illi jkollhom jimxu b'mod sigur, b'mod sigur, jużaw ix-shuttle tal-Kunsill Lokali. Il-Kunsilli Lokali, dan il-Gvern b'għaqal, qed itihom vetturi elettriċi, Mister Speaker, biex bihom ikunu verament jistgħu jivvjaġġaw minn naħa għall-oħra tal-Marsa. U allura il-punt tiegħi kien dan, Sinjuri li toqogħdu hemmhekk, il-Kunsill jista' joffrilkom tliet shuttles kuljum mingħajr ħlas, waħda filgħodu, waħda f'nofsinhar u waħda fl-Erbgħa biex b'hekk ikollhom l-opportunità illi jagħżlu jew jużaw ix-shuttle 'l hemm u 'l hawn bla ħlas f'qasir ħin jew inkella jagħmlu użu mill-mixja illi hija aktar sigura biex b'hekk innaqqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għaqal. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja illi hija aktar sigura biex b'hekk innaqqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għaqal. jew inkella jagħmlu użu mill-mixja li hija aktar sigura biex b'hekk innaqqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għaqal. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja li hija aktar sigura biex b'hekk innaqqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għaqal. jew inkella jagħmlu użu mill-mixja li hija aktar sigura biex b'hekk innaqqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għaqli. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja li hija aktar sigura biex b'hekk innaqqsu l-inċidenti u l-imwiet. mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għaqli. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja li hija aktar sigura biex b'hekk innaqqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għaqli.